masikati akanaka ah, nhasi tiri kuda kuita dzokororo tiri kuda kuita dzokororo yemutauro hatisi kutarisa vana nzwisiso rondedzero asi tiri kuita dzokororo yechi yemutauro mutauro wedu yes mutauro wedu watinoshandisa pachishona unova wakaumbwa nezvinhu zvakasiyana siyana saka tiri kutarisa tsumo tiri kutarisa madimikira nhau dzosingwi kuisa zvinhu muuzhinji mazwi akafanana nemazwi anopikisana zvichingoenda zvakadaro handiti ehe saka Ehe. kana tichiti mutauro tiri kuda kugadzirisa chishona chedu sezvatinongoita kuchirungu kuti tisanyore chirungu chakatyoka tinofanirwa kuchidzidza tigochiziva saka nechishona nacho kuti chishona chedu chisatyoka tinofanirwa kuziva kuchitaura handiti eh. ehe saka panapa chatoda kuita pekutanga ndoda kuti usarudze mhedziso yakanaka pane dzakapiwa uri kusarudza mhedziso yakanaka pane dzakapiwa saka uri kupiwa chirevo chisina kupera kupedzisira kwacho ndiyo mhedziso kana waona wapiwa kupedzisira kusina kuzadzikiswa iwewe uchasarudza pamhinduro dzandichakupa kuti unopedzisa uchitii nechishona chakanaka ehe ehe um, e, e, e, inonzi chichekutanga Number one yedu vanhu vanoungana panenge paita rufu vanonzi vari pachii kana pachinge paitika rufu zviya vanhu vanenge vakaungana ipapo vanonzi vari pa a musangano b mabiko c mariro d mapitse tinoti vari pachii
a musangano aiwa
vanhu vari parufu vanhu vari pamusangano vanenge mariro ehe vanonzi vari pamariro handiti saka mariro eh. ro rimwe izwi rakafanana nekuti chii parufu handiti ehe chipo chinobviswa nevanhu chipo chinobviswa nevanhu vachibatsira vaye vanenge vafirwa nehama yavo chinonzi chii kana tichitaura chipo tiri kureva gift pachirungu hanzi chipo chinobviswa nevanhu vachibatsira vaya vanenge vafirwa nehama yavo chinonzi chii tinochiti chii mari dziya dziya dzavanobvisa dziya tinoti imari yechii kana pachinge pafiwa hanti vanhu vanouya vachibvisa mari dzekubatsira vaya vaya vanenge vafirwa tinoiti chii chocho a ah. anga waida kuzama a orit mira ndikupe uh, mhinduro dzimwe dzandiinadzo panapa usarudza kuti ndeipi yacho uh, runda kuda kana kuti chema kana kuti bhasera kana kuti gumuriro tinoiti chi eh, a aiwa runda answer a aiwa a yakanzi runda kuda mari inobviswa kana pachinge pafiwa nevanhu vanhu vehama inonzi chii
bichema yes very good takudzwa unogona yo inonzi chema handiti ehe ehe uri kubva wabatisisa handiti ka- kana kuti pane munhu ari kukuudzira ivava vana akuudzira Eh, ndakubata ndakubata horaiti Ah, ah, ah. ehe horaiti takuda kusarudza mhedziso yakanaka pane ina dzakapiwa tiri kuda futi tiri kungoendera mberi nekuzadzikisa tichiisa mhedziso yakanaka uh, mashambanzou inguva ipi iyoyo nhaitakudzo kana tichiti eh, kana tichiti isusu um, mashambanzou tinenge tichireva nguva ipi
mashambadzo eyi uh, inguva dzezuva rave kuda kudoka b dzemangwanani ngwanani zuva risati rabuda c dzepakati peusiku d dzemangwanani zuva rave kutangisa kupisa nzou dzinowanzogeza nguvai kana dzichienda kumvura ku, ku, zviya zvinhu um, e...
Eyi. Um. E. A. A. C. C.
Eh, aiwa dzinowanzogeza nzou dzinowanzogeza kana zvichinzi nguva dzemashamba nzou inguva dzezuva rave kuda kuita sei kudoka ndipo panowanzoenda nzou kumvura handiti eh. ehe kozoita murume akura chaizvo pazera asi asina mukadzi anonzi chii vakomana vaive vanenge vakurisa vanofanirwa kunge varoora asi ivo vanenge vasati varoora vanenge vakumanana kunana 30 uko 40 vasati varoora vanenge vachiri majaya vasati varoora vanonzi chii a harawa b hombarume c chimborume d gore mucheche izvi takambozviita izvi handiti eh, tinovati harahwa here ivo vari kuma 30 40 kana kuti tinovati hombarume here kana kuti tinovati tsvimborume kana kuti tinoti gore mucheche um, eh.
ho, b homba homba murume
takudzwa takati hombarume munhu anoita sei mm. takati homba rume mm, munhu
aka akafirwa nemukadzi wake aiwa
takati muvhime handiti ndizvatakareva eh, eh. varume muvhimi mukuru handiti saka tobva eh. takaomba rume tatoiburitsa harawa futi tatoiburitsa because harawa munhu achembera handiti ehe saka tabvisa ombarume tabvisa harawa gore mucheche takati chii zvapepa wakamboita exercise iyoyo
Gore mucheche mm, mm, mm, mun- munhu munhu takati mwana mudiki anenge aita sei abviswa pamukaka handiti wa- ehe eh, saka wi- saka zvakureva kuti tasarurwa neansa one ndeyekuti chi A. Aa, ndisi chimborume C. ehe saka mukomana kana kuti murume abva zera rekuti rekuwana riya riya akura asi asati aroora anonzi tsvimborume ko musikana wacho musikana akurisa asati aroorwa anonzi chi Chi, uh, chim, chimbo mukadzi.
aiwa ndoda kuti uzvitsvage izvozvo nyora pasi aditi nyora pasi eh. musikana kana kuti mukadzi akurisa asati aroorwa anonzi wozotsvaga wondiudza anditi eh. okay ko mwana takudzo mwana achangoregeswa kuyamwa mukaka wamai vake anonzi chii mwana eh. achangoregeswa kuyamwa mukaka wamai vake anonzi chii ndikupa maansa acho ei nherera nherera b gava mwedzi e e c ndumure ndumure e rushiye mwana achaereswa kuyamwa mukaka waamai vake anonzi chii nherera mwana akaita se
nherera mwana akafirwa nevabereki vake wagona chaizvo nherera mwana akafirwa nevabereki vake handiti Eh, gava eh. mwedzi gava mwedzi mwana akazvarwa nguva yake isati yakwana handiti gava mwedzi mwana akazvarwa nguva yake isati yakwana anonzi primiture um, pachirungu handiti saka eh. uchizi haisiriyo ansa yatiri kuda panapa nokuti tiri kuda mwana abviswa pamukaka asisayamwe anenge abviswa pamukaka tozobvisa rushiye rushiye mwana wegudo wanzwa ehe ehe rushiye mwana wegudo saka iyi rushiye haiite saka ngatitorei ansa yedu inonzi ndumure inonzi chii ndumure ndu eh, ndu mure eh. ehe saka usakanganwe izvozvo ndati ndumure mwana achangoregedzeswa mukaka kana kuti achangobviswa pamukaka wamai vake ehe eh. eh, ndikati eh. ndava ndati gava mwedzi gavamwedzi mwana akazvarwa nguva yake isati yakwana handiti vana kana vachizvarwa vanozvarwa vane mwedzi mipfumbamwe vanozvarwa vane mwedzi mipfumbamwe 9 months saka uyu anenge azvarwa pamwe ane 7 months saka anonzi gava mwedzi wanzwisisaka ehe ehe ezvinezvi takuda futi kuti titarise isusu uh, mazwi anoreva zvakafanana ndakutarisa mazwi anoreva zvakafanana handiti mwedzi eh. wechivabvu mwedzi wechivabvu ndiwo mwedzi wechishanu wegore izwi redu rakatarwa pasi ndichivabvu saka tiri kuda kutsvaga rimwe izwi rinoreva chivabvu ndakambokupai rinotanga nab rimwe zita rinopiwa kuna chivabvu nei rinonzi chii nechishona ei kurume rinonzi eh. here b bandwe c kubvumbi d matsutso nderipi rimwe izwi rinoreva chivabvu ndira kukadzi kurume kubvumbi chivabvu ah, uchiri kurangarira zvandakakuudza takudzo ndakati dzimwe nguva kana usina chokwadi neansa yako unoshandisa inonzi elimination handiti unobvisa eh. zvinhu eh. zvimwe zvauri kuona kuti izvi hazvitombori nechekuita neansa yangu handiti eh. saka eh. panapa tinobvisa eh. kurume nokuti kurume ndiani ndimarch saka akasiyana na eh. handiti saka kurume tobva eh. tabvisa tobva tabvisa futi kubvumbi ndira kukadzi kurume kubvumbi kubvumbi mwedzi wechina handiti april eh. saka todzibvisa tobva tabvisa futi masuto masuto hauzi mwedzi asi imwaka isizini handiti ehe ehe saka zviri kundisiya ndine ansa ipi izvozvo ndambokupa clu ndikati zvoni inotanga na b bandwe mm, mm, miss e Uh, I wanted to ask you to repeat the answers. Ndati answer A kurume, B banze, eh. C kubvumbi. B, B. Ehe, B bandwe. Ibva watonyora pasi takudzwa, nyora kuti chivabvu, onyora oisa kadheshi oti bandwe. kuti usazozvikanganwa futi ehe takuda izwi rekuti nyanzvi nyanzvi nyanzvi ehe tiri kuda rimwe rakafanana neiro rekuti nyanzvi e, zvamunoona taonga akadaro inyanzvi pakuveza inyanzvi pakuveza inyanzvi pakumhanya inyanzvi muchikoro e zvinoreva kuti chiita kuti ichi shasha yes good shasha ishasha saka ndandine maanswers anoti gamba nyope rombe nashasha saka ishasha ndakuda kuti tisarudze izwi rakanaka pane akapiwa izwi rakanaka pane akapiwa chokwadi dai ndakaziva iyi ichii itsumo handiti dai eh. ndakaziva chokwadi dai ndakaziva eyi haritungamiri B. Hakutungamiri C. Handitungamiri D. Haitungamiri Dai ndakaziva tinoti haritungamiri here kana kuti hakutungamiri kana kuti handitungamiri kana kuti haitungamiri dai ndakaziva ndeipi inopedzisa zvakanaka um, dai ndakaziva e eh.
uh, handitungamiri aiwa
dai ndakaziva haitungamiri haritungamiri haitungamiri dai ndakaziva haitungamiri handiti saka huti haritungamiri kana kuti handitungamiri unodai ndakaziva haitungamiri itsumo iyoyi wakamboinzwa ndeiya yekuti ah. ndeyekuti unenge uchiudzwa kunzi takudzwa zvauri kuita izvi zvakaipa siyana nazvo iwewe oramba uchingozviita chete wozopedzisira wapinda matambudziko wozoti dai ndakaziva haitungamiri nokuti hazvichabatsiri handiti ehe ehe eh, akanditi takuita nyaudzo singwi akanditi dash neziso dzvuku akanditi dash neziso dzvuku tinoti chi ziso dzvuku kureva kuramba wakatarisa munhu so saka anonzi Ehe. akanditi chii nyaudzo singu yatoshandisa ipapo Eh, kana tichitaura nyaudzo singu uchiri kudziziva handiti vana vhu- eh, eh, vana vhutande
Eh, tande nya. ehe kutarisa tinoti akanditi neziso dzvuku a ndee b c kape biti e, a ndee b tuzu ndee
e, ndeipi anza yako watani um, wambei e, akandii ehe inonzi chiyo akanditi ndee akanditi ndee ndee ndee eh, usati dee akanditi ndee ndee kuramba wakatarisa ndee eh, neziso dzvuku munhu anoti tuzu anenge adzipwa saka anenge angovhura maziso kudai handiti kozoita anonhuwa kana munhu achinhuwa akapfuura nepamberi pako unoti akati kape zimweya risingaiti handiti ehe utsi utsi hwakati mudenga iyi unoiziva takudzo utsi hwakati mudenga
takaita eh. yeah. aiwa utsi utsi smoke wakati mudenga oh.
eh? ati aiwa tai takudzwa kwaiita iyi inzwa maansa andinawo panapa tote toro eh. togo natucha ndeipi ehe Togo. ehe ndiani Togo. ehe togo Togo. utsi hwakati mudenga togo Togo. Eh, akati deshi kufunga apererwa nezano a du b du c mwiro d kana akati dash kufunga apererwa nezanu akabata shaya so uri kuona zvandiri kuita e apererwa nemazano saka akati chi du akati du akati mwiro akati kana
akati u aiwa du akati do do akaita sei spelling yacho
dhu e obva waisa kadeshi woisa futi mumwe u handiti nyora e. kuti dhu kufunga nyora ipapo dhu kufunga Eh, takuda kuisa muzvizhinji takuda kuisa muzvizhinji apa tiri kuda kureva zvinhu zviviri zvakasiyana sori zvinhu zviviri zvakasiyana e, sarudza izwi rinoreva zvinhu zviviri zvakasiyana e, dombo nhasi e, gava sorry gavi negonzo nderipi izwi paipe pandakambokuitisa zvinhu zviya zviya uri kurimemba zvatakataura eh. gore handiti tikati gore rinoreva eh. zviviri zvakasiyana sekuti chii kana toti makore makore akawanda mudenga nhasi nekuti ane makore eh. mashanu ekupereka handiti saka pamazwi eh. ndakupa nderipi rinoreva zvinhu zviviri dombo here nhasi gavi kana kuti gonzo
dombo yes
yes takudziwa wagona handiti dombo restone eh. handiti rimwe dombo nderi eh. rimwe dombo nderi istone ehe rimwe racho imwe racho dombo eh. um, the handikwanisi kuitaura nechishona munhu uya uya anoenda kunomiririra mumwe pakuroora munyai handiti e saka rimwe rinoreva munhu munyai rimwe rinoreva foni handiti e apa nderipi gomo garwe gomo garwe goni nagore tambobva kutaura naye manje um, ndiani
mm, mm, mem ndokumbirisa muti again imani nakarisa vakuita noise vadzinge pavo vaudze kunga vabve ipapo Alright, ndati gomo, garwe, go, goni nagore. Nderipi rinoreva zvinhu? Gorwe.
Yes, gore wagona. Tine gore ripi racho? Tambobva uh, handiti? eh alright nguva yedu yakuda kuti fambe irege tiite zvimwe eh takuda kuisa mazwi akapiwa muuzhinji sadza kana rawanda tinoti chi sadza sadza eh rinoramba riri sadza eh ko gavi gavi
Kavi. Eh. Ma, makavi. Yes, very good. Mai wewe takudzwa nhasi uri kurova chikore. Um, ndoda kuti usarudze izwi rakafanana nerandiri kutaura handiti ee bonde bonde rimwe zita ratinopa bonde nderekuti chii a chituro b rupasa c gumbeze d mucheka rimwe izwi ratinopa zita rekuti bonde tinoti a chituro b rupasa c gumbeze d mucheka Um,
Rupasa. Yes, very good. Rupasa wagona chaizvo. Ko kugumbura, amai vakandigumbura nekundirambidza kuenda kuHarare. Gumbura. Eyi.
Gumbura. Ehe, amai vakandigumbura nekundirambidza kuenda kuHarare. Tinoti chii rimwe izwi rinoreva gumbura? Eyi, tsamwira. B, tsamwisa. see father and d tuka amai vakandiita sei pavakandirambidza kuenda kuharare uh, vakandi e a a b answer b ehe vakanditambisa handiti kugumbura kutsamisa eh. kugumbura kuita sei tsamwisa ehe Eh, takayerera dikita riri mumu- tiri mumunda takayerera dikita dikita hanti unoriziva sweat eh ehe takayerera dikita tiri mumunda rimwe izwi ringareva dikita ndiani mvura ropa dziwa kana kuti ziya imvura here kana kuti ropa kana kuti dziwa kana kuti iziya dziwa rinobuda mumhura um,
ziya ehe ziya wagona mai hezvangu orit takutopedzisa ehe ehe i think ndipo pekupedzisa patasvika ipapa nguva dzedu dzatopfuura kudhara saka ndinovimba eh. kuti wanzwisisa mutauro wedu wechishona kuti tisataure tichidambura dambura tichitaura une discord totaura zvakaswatuka tichishandisa nyau dzosingwi tichishandisa mazwi akafanana tichitaura zvakare tsumo nezvakasiyana siyana ndinovimba izvi zvichakubatsira eh. kugadzirira bvunzo iri kuuya svondo rinouya handiti eh. eh. svondo rinouya toita kunyora bvunzo yekupera kwegore saka zvatanga tichiita nhasi ngazvikubatsire kunyora bvunzo yako ndichaisa basa rako wozonyora uchipindura mibvunzo yandichaisa uve nezuva rakanaka woshandisa chinyoreso chaicho chaicho uh, ball point pen handiti woshandisa bhiro eh. usashandise penzura chakudzo kana wakunyora nokuti hazvisi kuoneka zvakanaka uyezve tonyora nenguva handiti eh. ehe uve nezuva rakanaka eh, tichazosangana wapedza kunyora bvunzo babai
babai notenda orit taku babai babai